Ix-xemx sajfija. Insellmulkom u nilqawkom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' Etimoloġija, il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifmu aħjar l-istorja tiegħu. Din il-ġimgħa se nitkellmu fuq kliem li etimoloġikament huwa interessanti ħafna u bejnietom insibu xebħ għax kollha kemm huma ġarbu dak li fil-lingwistika insejħulu tibdil fonoloġiku, jiġifieri ikun ġarrab bidliet żgħar fil-ħoss tiegħu. Infatti, fl-ewwel rokna tal-programm, Dwayne Ellul se jkellimna fuq il-pari għal Ziet u Sarwan, waqt li fit-tieni parti tal-programm Joseph Brincat se jkellimna dwar il-pari Qasrija u Gastra. Ġieli osservajtu l-ismijiet tat-tipi differenti ta' ħwejjeġ li nilbsu ħadnihom minn bosta għejuni fil-lingwa tagħna? Għandek ismijiet? li ħadnihom mill-Għarbi, mill-element Rumanz, b'mod speċjali mit-Taljan u mill-Isqalli, u anki mill-Ingliż. Ejjew insemmu xi ftit minnhom. Għandek il-qmis, is-sidrija, u ż-żarbun kollha ġejjin mill-Għarbi. Imbagħad insibu kliem bħal ġlekk, beritta, ġakketta, xalla u kappell li lkoll ġejjin mir-Rumanz. Waqt li kliem bħal boots, shorts, jeans, tracksuit, hoodie u coat ġejjin mill-Ingliż. U l-kelma qalziet li se nitkellmu fuqha llum tafu minn fejn hi ġejja? Xi ngħidu mbagħad għall-espressjonijiet ħelwin li għandna bil-kelma qalziet? Ma tantx hu kumpliment jekk lil xi persuna ngħidulha li ma tistax tara qalziet għax sinjal li tkun tħobb tiġri wara l-irġiel. Issa ħalliha li anke n-nisa jilbsu l-qlieset, imma tipikament jekk ikun ir-raġel li jħobb jiġri wara n-nisa ngħidu li ma jistax jara dublett. Qawl ħelu ħafna li fih x'tomgħod huwa Meta l-qalziet tal-missier jiġi lill-iben, il-missier jista' jmur jindifen. Missirijietna hawn riedu jfissru li meta t-tfal jikbru, is-saħħa tal-ġenituri ma tibqax daqshekk effettiva u donnhom jibdew jitilfu l-awtorità tagħhom fuq uliedhom għax ma tkunx daqshekk faċli tiddixxiplinhom. Qawl ieħor interessanti li jixhed il-mentalità ta' niesna huwa taħdem u tistinka u l-qalziet dejjem bla ċinta. Dan ifisser li l-fqir jagħmel x'jagħmel, Diffiċli jirranġa l-qagħda ħażina li jkun jinsab fiha. U xi ngħidu għall-qawl, L-iskarpan dejjem b'żarbun imqatta'. Ġieli smajtuh, le? Qawl ieħor simili tiegħu hu, Il-ħajjat għal zietu mraqqa'. Dan jintuża b'referenza għal dawk in-nies li tant għandhom x'jagħmlu li l-ewwel jaqdu lil ħaddieħor u mbagħad ma jsibux ħin għalihom infushom. Tlaqna nilbsu l-qliesi tal-qalziet u naraw ftit Dwayne Ellul x'għandu x'jgħidilna fuq l-etimoloġija ta' qalziet u sarwan. ħan nitkellmu fuq il-qalziet u s-saru għan ma ħan nibdew bicċa bicċa, ħan nibdew minn qalza. E, qalza, l-etimoloġija tagħha, Hija hija Taljana, ħadniha mit-Taljan, kalza, li fit-Taljan għandha l-istess idea ta' ta' stockings. Tajjeb, mela għata tas-sieq li tista' titla' anke sa sa sa 'l fuq sew mill-irkoppa. Li ġara mbagħad li fil-Malti kellek adattament fonoloġiku. tal-k fit-Taljan, tinkiteb si, li bil-Malti ssir ë. Jien naf, allura jekk għandek kassata, per eżempju, fl-Isqalli, bil-Malti ssir qassata. Jekk għandek korte fit-Taljan issir qorti bil-Malti. Għandek dejjem il-k li ssir ë. Għandek kastanja, per eżempju, li ssir qastna. U għandek ukoll kalza li allura saret qalza. Issa, minn qalza mbagħad kif morna għal qalziet? Hawn min jargumenta li bħalma ngħidu ħawħa ħawħiet, baqra baqriet u l-bqija, minn hemm żviluppat qalza qalziet. Imma fir-realtà llum bil-Malti modern għandna l-kelma qalza li tfisser tirreferi għal parti waħda tal-qalziet, jew tax-xorts jekk trid, li hija nom femminil singular, qalza waħda, qalza twila, qalza qasira, eċċetera U għandek il-plural imbagħad liezi. Jiġifieri allura qalziet ikun fih żewġt liezi, tajjeb, ġeneralment. Issa, imma fit-Taljan il-kelma kalza ma tfissirx biss stocking imma tista' tfisser ukoll sokk, dik li għalina aħna nsejħulha kalzetta. Hawn min isejħilhom peduni wkoll. Allura x'ġara? Għad-diminuttiv, mela inti fit-Taljan kellek kalza. Imma t-Taljan imbagħad ried jagħmel id-diminuttiv. Mela għandek il-kalza li hija twila u għandek il-calzino. Mela dak li għalina huma l-kalzetti. Jew kalzetta. Ċerti dizzjunarji din kalzetta fit-Taljan jagħtuha bħala reġjonali, marbuta ma' reġjuni partikolari. Issa, il-calzino u l-kalzetta tat-Taljan jaslu sa nofs il-qasba tas-sieq, allura huma l-istess bħal kalzetta u peduni kif nużawhom aħna fil-Malti. Issa, qed nitkellmu fuq il-qliezet U jekk inħarsu lejn kif jirreferu għall-kelma qalziet, kif jissejjaħ qalziet, bil-lingwi li aħna għandna x'naqsmu l-aktar magħhom sewwa, naf jiġifieri bl-Ingliż għandna trousers, bit-Taljan jgħidulu pantaloni, bl-Istqalli kavusi jew kawzi jew kawusi. Bl-Għarbi. Għal sid jissejjaħ sirwal. Sirwal. Issa, forsi tista' iddoqqilna xi qanpiena qegħdin f'moħħna xi mkien, għaliex il-kelma sirwal fil-Malti antik kienet teżisti. U de soldanis u vassalli li huma li għamlu d-dizzjonarju tagħhom dawn fis-seklu tmintax, de soldanis jagħtiha bħala għal sid. Sirwal. Vassal li jagħtiha bħala qalziet wiesgħa. Issa, bil-Malti modern, kellek il u n li għandek ġara adattament fonoloġiku fejn il sar n, mela m'għadniex ngħidu sirwal imma sirna ngħidu sarwan, U issa l-kelma tibda tagħmel ħafna aktar sens. Għaliex il-kelma sarwan illum nużawha biss fil-frażi fossilizzata labra tas-sarwan. Li l-għan tagħha kien proprju li kienet anzi qabel il-labra tas-sirwal, il-labra li kienu biha jżommu, jorbtu l-qalziet sew mal-qatt. Bil-Malti, allura, il-labra li żżomm is-sirwal, il-qalziet bl-Għarbi, f'postha saret labra tas-sarwan, li llum nużawha għal affarijiet differenti wkoll. Tilqronfon kif tbatti x-xemx sajfija. Issa li smajna tagħrif fuq kif il-kelma kalza ġiet qalza, u sarwal ġiet sarwan, Se naraw ukoll kelma oħra li ġarrbet proċess simili fil-ħoss tagħha matul iż-żmien. Joseph Brincat se jurina kif il-kliem qasrija u gastra, li lkoll ġibnihom mill-element rumanz bħall-kelma qalziet, inbidlu ftit matul iż-żmien. Sa ġie milu stess, rajna kif il-kelma ċallas ġibniha mill-Għarbi kallasa, bil-k, saret ċ, waqt li l-kliem ċafċaf u ċanfar ġibnihom minn xafxafa u xaffara, fejn ix-x saret ċ. Dal-proċess u komuni ħafna fil-lingwa tagħna. Eżempji oħra popolari huma l-kliem beċċun u bata li ħadnihom mit-Taljan piccione u patiri. Imma lura l-qsari u l-gastri. Ġieli osservajtu li etimoloġikament dawn iż-żewġ kelmiet setgħu faċilment kienu identiċi u ġarrew l-istess tifsira. Ir-raġuni hi li l-kliem qasrija u gastra Fil-lingwa oriġinali minn fejn ġibnihom, it-tnejn għandhom is-sens ta' dak ir-reċipjent fejn jitkabru xtieli biex ikunu jistgħu jiżżejnu. Madankollu, il-Malti l-ewwel ħa l-kelma qasrija, u kif iltaqa' mal-kelma gastra, minflok żammha bħala sinonimu ta' qasrija, biddlilha t-tifsira, baqa' jassoċja mal-qsari iżda llum spiċċajna nużawha għal dik il-kolonna li fuqha tista' titqiegħed qasrija bi pjanta. Imxu nisimgħu aktar informazzjoni fuq dawn iż-żewġ pari, qasrija u gastra. Mela, eh, għaw Malta, il-kelma qasrija, nifmu biha eh, reċipjent, ġeneralment tont, illi ikun fih il-ħamrija biex tiżra fiha xi xitla, xi pjanta, xi fjuri, jew anki eh, affarijiet oħra li kunu jista' jkunu affarijiet tal-ikel, herbs per eżempju. bħal nagħniegħ u dal-affarijiet. Issa, hawn Malta mbagħad għandna wkoll il-kelma gastra. Issa ġeneralment fid-djar issib gastra li hija speċi ta' kolonna kultant tal-injam, kultant tal-ġebel, eċetera, illi fuqha tpoġġi jew qasrija jew vażun għal fjuri. Di ħaġa dekorattiva ta' ġewwa. Dawn iż-żewġ kelmiet għandhom storja u kemm Qasrija kif ukoll Gastra jintużaw fi Sqallija. Però b'użi daqsxejn differenti kif dejjem jiġri għax fit-trażmissjoni tal-kelma jsir tibdil kultant fonetiku, anzi spiss fonetiku, u kultant anki semantiku, jiġifieri l-ħsieb. Mela, Kasirija tintuża fin-naħa tal-Punent ta' Sqallija. fil-forma Caseria, hija ż-żona biex niftehmu ta' Trapani, Trapani sa Marsala. U tfisser propju qasrija bħal bil-Malti. Però fil-kumplament ta' sqallija mbagħad, dik li għandna ngħidulha qasrija, jgħidulha grasta. U l-grass ta' għalihom hija proprju qasrija fejn tpoġġi xi pjanta jew xi fjuri. Però mhux vażun. Imma grass ta' allura kif saret hawn Malta l-ewwel ħaġa gastra? Għandek tibdil żgħir fonetiku tal-konsonanti ishom iċċaqalqu ftit. Grass ta' gastra, m'hemmx dubju li hija l-istess kelma. Però hawnhekk imbagħad ħadet sinifikat differenti. Peress illi aħna qasrija żammejnieha, għal dik li hija proprju qasrija, allura mbagħad il-gastra, mħabba l-viċinanza taż-żewġ oġġetti, aħna bdejna nużawha għal dik il-kolonna li tpoġġi l-qasrija fuqha.